Merba, dan huwa shooter ħames minut li għeddu malaj imma ntukum ħafna informazzjoni bħal bħal in-National Geographic ippubblikaw l-isbaħ għaxar ritratti tas-sena 2024. Ara Ara xi ġmiel, ara xi ġmiel. Toqgħod qisu se ħassra Jason Azzopardi l-istess ħaġa prova jagħmel dak mar il-qorti biex jieħu l-isba ħaxar ritratti li tista' tieħu l-qorti u weħela miskin Iqaf. nara kif id-dinja mhux Iqaf. l-istess għal kulħadd. Iqaf, għan nitkellmu fuq il-Ministru tas saħħa Joe Etienne, illi qal illi l-kondoms irridu jibdew jitqasmu b'xejn. Eh, tajba, min jaf x'riċerka hemm, eh, warajha dil-biċċa xogħol. Dan tkun taf kif kif iddeċidija eh. ra l-programm tagħna. Eħna lilek u għal kieku jħassru mu missu li libsu kondom, kieku mhux qiegħed hawnhekk. U allura ħajja il-biċċa xogħol available għal kulħadd. Era informazzjoni li ma nix bżonna. U hekk ħan għamlu, ħankunu qed ngħaddulkom ftit informazzjoni li għal kemm ma tkun bżonna ħantulkom ċert. Forsi din hija informazzjoni li ma tkun bżonna. Imma aħna ddeċidejna li xorta ntuwilkom. Kulħadd xi darba jew oħra ra l-paletti tat-table tennis, jew għall-inqas meta kontu żgħar lagħbtu bihom. Però qatt ġietkom il-kurżità għalfejn għandhom żewġ kuluri? Jekk forsi taħsbu li dawn huma biss għas-sbuħija tagħhom, fil-fatt dan mhux minnu. Ir-raġuni għalxiex huma żewġ kuluri differenti, wieħed qiegħed hemm għall-offensiva u l-ieħor biex tiddefendi. Għadkom kif sirtu tafu dwar xi ħaġa Li forsi ma kellkomx għalfejn tkunu tafu. U x'qed jagħmlulu lil Perit Tony Bezzina daw tal-Labor, u l-ħin kollu jaqbdu miegħu għax qed jgħidu li mhux qed imur għax-xogħol. Sana ta' xooter se nqogħdu bidejna fuq żaqna. Ma nistgħux. U morna s-sors, morna ma' security illi jkun qiegħed għassa

Jien? Fimni jista' jkun imma jien xejn ma jaħrabli ta'. Żgur, għax għadu kif jaqbeżlek wieħed minn warajk mill-gejt ara. Awih, x'qed jagħmel ħażin. Insa, isma' forsi taf hemmhekk id-Dipartiment tal-Public Works, please? Skont min qed jistaqsi hu? Aħna ta' Shooter. Eh, hija Public Works hawn, how can help you? Il-Perit Tony Bezzina ġieli rajtu għax-xogħol hi. Ah, jien naf hawnhekk hi. Iċċekjanna naqra hi. Ejwa, rajt hemm. Ħanġib il-fajl tal-punching.

Jena full time nippanċa n-nies. Eh, ma jek mhux sew. U ejwa, mhux mental gvern. Mela l-gvern tiegħek? Tiegħi le, l-gvern tagħna lkoll u għalhekk. Jiġifieri hemm ċans li qatt ma daħal għax-xogħol dak jimporta. Eh, naf jien għandi naf kemm għandi fajl sew ta' nies. Għaw minnhom miet u għadhom jieħdu l-paga. Ejwej, ħan iddeskrivi l-gdara ġel kbiri su xrek fi raġel. Kemm fih? Isu xireg kbir ħafna. Għax biex tgħaddi għal punch clock aqsaw nofs metru ta' ġekk u kun gof qatt ma ġilgħu ħin. Għal xejn. Bla risposta bqajna. Xi ħaġa oħra. Fl-Ingilterra, kuġin u kuġina jista' jkun li mhux se jkunu iktar jistgħu jiżżewġu. Eżatt, għadha kemm tgħaddi proposta jew qed jipprova jgħadduha anzi ejn ngħidu hekk. sabiex il-kuġini ma jkunux jistgħu jiżżewġu iktar fl-Ingilterra. Taf għaliex? Għaliex? Minħabba riskji tas-saħħa, ġifieri tifhimha. Tifhimha, tifhimha, nismagħhom jgħiduha. Issa aħna u Malta qbadniha speċjalment wara Love Island kulħadd jaraw kuġina u kuġina. Jiġifieri di għalina jib tidħol problema kbira. Ħanna raw daqsxejn. Tafu minn ħankellmu? Il-kijon, li huwa il-re tal-kuġini nistgħu. Aw, kijon! Bl-imqaċċa għadek inti! Hija, hija kuġini. Bart ma hux kuġini ma fl-istess ħin li turi ġismek cool hu għax kuġini aħna issa ħa niġġieled ukoll ta għall-Puttin hu kuġin. Ġifieri għalfejn tkun hekk imqaċċat? Aw biex nidher cool hu kuġin. Ejja ma moħħok hemm għax tibla xi bronkite u taf kemm tidher cool hu. Isma', mistoqsija ta' malajr għal shooters. Inti taqbel illi kuġin għandu jiżewweġ il-kuġina? Rasa si kuġini, kull kuġin, kulħadd kuġinu, anka kuġin nisa li naf kollha kuġina, fimt, allura li hija m'għandhom biex u nara vantaġġ jien ukoll li tiżżewġ il-kuġina għax jekk tiżżewġ il-kuġina tiġ żgħir ikollok u familja waħda tistieden. Jiena mhux il-kuġina, li anka t-sija jkolli jkolli ma' sija jkolli, eh, kuġin. See ya. Allum naħseb aħjar nagħlqu hawn jena għax taħsbu biżejjed.